Hmm? Rĩu rũrũ no nyinire nuthu nuthu Mm. ndingĩhota kũina rwĩ mzima mzima Oh, uine kanuthu ukaina Mm. kanuthu tondũ- Ngarũga. Eh, kĩraĩ- karũga ta wa wanjikũ Oh, Ũyũ- oh. ũyũ ũyũ Wa ũyũ mũnanda. wagũrire angwĩna mũnanda na nĩguo ĩkũrũga Oh, nĩ oĩ Nĩ mũrũga. we nĩ oĩ Mm, ĩgũthwana mm. era mũndũ ngũthũ we na niä å ndå we I have never seen that. Yeah. Wĩkũ maendia tũthiĩ sherehe. Wĩkũ maendia tũthiĩ sherehe. Tũthiĩ, tũthiĩ tũgake. Maica no maya. Tũthiĩ. aca tharia haha

We naigua wĩ mũici. Wahota gũthiĩ kũmaiyĩra nginya mbeca cia cia gũtumithia itenge. No wĩ. Mm? Rũrũ, rũrũ. Rũrũ rĩ, Mm. rũrũ naruo rũrũ nĩ namba igana rĩmwe rĩa inya. Rĩa inya. Mm. Namba cia magũrũ-inĩ. Mm. Mm. Okay, let me label Mm. so that I can know Mhm. later Mm. we, we have marked that. Rũu nĩ rwega. Rũrũ nĩ rwega. Rũu no tũthiĩ rĩ, rũrũ rwa 106. wa gũkĩria ũrĩa wa mũthomi wa gũkĩria mũthomi wa ithoma rĩa kerĩ. ĩĩ Hmm? tũ- nĩ nĩ rũrĩkũ rũrũ Rũrũ naruo rĩ, Hmm. rũrũ ti ruo rũinĩtwo nĩ mwanake ũyũ, Oh. ũyũ ũraina ehithĩte. ũyũ ũyũ ũrehitha Mm. Mm. No wĩna ko ndĩkagucie Oh. na nĩngũthiĩ gũkoma. No wĩna ko ndĩkagucie Na nĩ ngũthiĩ in case morie nĩ gatũ karagucio Mhm. tũkuge nĩ karatathi. Oh, oh, ĩĩ nũ ĩna kũndĩ kagucio guo. Ya. Ka rwĩmbo rũrĩa rwĩ. na na no yanga uinite riri Mm. kumosa na waru icio nĩ nĩ- Waru cina ina rwĩmbo Mũno. rũu Mm, no rugĩtũmi kĩa tũmũthamie kanitha ũyũ. mm. nĩ rwĩmbo rũrĩkũ? Rũu. Tondũ okire akĩrũina agĩkaga mĩnyogonde. Tũkĩona ahota kwĩnyogonda ũguo rĩ rĩngĩ kũgĩe nyoka gũkũ. Nyoka nĩ ciĩkaga atĩrĩrĩ, hmm. they relate with what they are seeing. Hmm. Ũngĩina ũguo ta nyoka, nyoka ĩmwe cũthĩrĩri harĩa mũrango-inĩ yone. Hmm. It joins them congregation. Yeah, definitely. Kuna sauti za kutoa nyoka pangoni. Na kuna, kuna minyogodo.

So that is it. Ibuku rĩrĩ nĩwe ũkũiga. Ĩĩ nĩ tondũ wa kĩrĩa nĩ tondũ wa kwĩririkania. Ĩĩ nĩ gũtiga gũkũ mahoya rĩu we no ume. Ĩĩ. Make sure that you close that door. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Thira ibuku rĩothe na mbairũ. Ũguo rĩhana ũguo? Ĩĩ. So that you can do more practice. Ĩĩ ũgeithie andũ eritũ. Nĩ ngũmũgeithia. Ĩĩ. Mm, mũtikĩrĩ arika. Yeah, absolutely. No ĩĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. Mũtigwo na wega. Mm. Ĩĩ. I've never seen it.